ka dwetɛ so dɛfoɔ nya kwan na ɔkɔ akuraa no wɔ amammerɛ ne amanneɛ kwan soɔ no ɛnɛ ɛna mpanimfoɔ ɛde nhyɛ gu akwan so a nansa dwumadie ɛna ɛkɔ soɔ ɛnso ɛwɔ asante mampɔn ahemboboa no eti ne yi. wɔn mpɛ sɛ wɔn sua amammerɛ ne amanneɛ ahoahoa wɔn mo nkɔ asante mampɔn da wɔn a wɔkɔɔ hɔ akyɛ ɛne asante mampɔn adehyeɛ nyinaa wɔn mo akuro akra akɔ akɔhyia mu ɛwɔ asante mampɔn ne a ɛnyɛ asɛm kumaa koraa ɛti asante mampɔn hema nana agya kuma di fie ɛne asante ɔte mampɔn atrankonya nyinaa nkurotu atwa mampɔn ho ahyia adwira bosom kyɛkyɛ nkwanta brɛngo akyirimfaso ɛne nkurotu atwa hɔ ahyia nyinaa ɛne mpo borɔnoa borɔnoa ahodoɔ a ɛwɔ asante mampɔn kuro no mu ankasa ɛsikafo amantam wakɛse new town ɛsait ɛne mmea ahodoɔ wɔnom nyinaa nnɛ obiara ne dakoto bogya mu a ɛnyɛ asɛm kuma koraa enti na yɛahyɛ da ne ada no dwumadie no ani kakra ɛsiane sɛ sɛ fataseɛ deɛ ne die ɛde ɛma mpanimfoɔ na amammerɛ ne amanneɛ sɛdeɛ yɛ kamfoɔ yɛyɛ asantefoɔ no yɛnso yɛhwɛ ne ɛdi soɔ pɛpɛɛpɛ sɛneɛ teɛ Eti ne breaking news dwumadie no ɛba so mmom wobɛte nsɛm a ɛhu na nwanwa nsɛm a woyɛm bɛhye woɔ deɛ nanso ɛsɛ fata sɛ yɛde nidie ɛma kɔtɔkɔhene ɔtumfoɔ seetu ɔtɔ so mmienu ɛsiane sɛ ne nifa ɛna ɛnɛ wɔfira ntoma wɔ ne ntentensoɔ no mu no ɛti yɛbɔ nkɔmmɔ kakra no a Yɛbɛsan so de ani akyerɛ mu wɔ Asante Mampɔn so, na deɛ ɛkɔ so wɔ hɔ biara no, yɛn nsɛntwerɛfoɔ yɛato wɔn de agu mu no, wɔn nso abɔ yɛn ho amanneɛ wɔ ha. Eti nnɛ yi deɛ, wɔhu sɛ mayɛ tuntum a, na kyerɛ sɛ ɛɛ anibrɛ ne birikyeɛ kɛseɛ abɔ Asanteman no. ɛno ɛna yɛn nyinaa yɛka asante mampɔnman ɛne asanteman yɛtae okuruwɛ ɛne ɔkra werɛ king solomon ɔtumfoɔ sietu ɔtɔ so mmienu yɛn nyinaa yɛtae n'akyire na ne nifa hene watumi ahwɛ apɛ no koraa berɛ koraa dɔteyɛ no gu so ɛkɔ soɔ enti deɛ ɛkɔ soɔ bia sɛdeɛ maka no yɛbɛhwɛ ne yɛabɔ mo ho amanneɛ nso ɛwɔ ha abusuafoɔ medin de Henne nana kwakye adeɛ fɛ na nka yɛtena ase sei no a na kyerɛ sɛ ɔman yi mu nsɛm a ɛhu na ɛnwanwa wɔte a na ayɛ mu ahye woɔ wɔte a na wɔbɔ pusa no ɛno ɛna yɛde mu nkyerɛmu ɛde ɛreba ɛti ne da yi deɛ ɛɛ sɛdeɛ maka no o message koraa bɛba a na wɔama o message no emu ago kakra na o message no ayɛ message ebetu ebetufoɔ ebehyɛ nkurane na ɛbɛpepa asante mampɔnman ne adehyeɛ niwa mu nisuo ɛbɛpepa asanteman ne adehyeɛ niwa mu nisuo esan sɛ nnɛ da yi deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa wɔ asanteman mu ne asante. tema ntam koraa ɛti sɛdeɛ maka no ɛnyɛ asɛm ketewa yɛba bɛkɔ asante mampɔn sɛdeɛ maka no eh, obiara ɛnɛ wo message no de ba a na akyerɛ sɛ wama no e, emu ayɛ emu ago kakra ɛha nnɛ yi no Eh, yɛnka amanyɔsɛm biara wɔ ha. Amanyɔsɛm story biara nim. Enti no, yɛbɛkɔ Asante Mampɔn na yɛne mpanimfoɔ akɔdi nkɔmmɔ kakra. Eh, sɛdeɛ maka no, Penten kɔnfoɔ de ato dwa, ɛnɛ Matiofoɔ koraa de ato dwa sɛ na nsuo bɛtɔ. Na nsuo no nso, ɛnɛ ɛtɔ a, ɛnyɛ asɛm kumaa. Tɔ baabiara. Nanso Penten kɔnfoɔ sɛ ɔde nneɛma agu fam. Yɛ akyerɛ sɛ nnɛ da yi, Asante Mampɔn hene eh, yɛ a ɔnyɛ ne baabi korɔ anaa ɔkɔ akuraa, ne dwumadie no deɛ, Ɛnyɛ adeɛ a osuo bɛtɔ de asɛe no. Na yɛrekɔ ahoma no so na yɛne Penten Kɔmfoɔ akɔdi nkɔmmɔ na ɔno nso so ahwɛ. Nana Wadawoma, yɛnim sɛ seesei osuo no ani wɔ fam yie pa ara. Wɔn a wɔyɛ wiem nhwehwɛmu, mɛteofoɔ, de abɛto dwa sɛ nnɛ da yi mpo nsuo, osuo bɛtɔ. Na nkra a ɛfiri w'asoɛeɛ de reba ne sɛ wo ne mpanimfoɔ akasa, wo ne nananom akasa a wɔde nneɛma agu akwan soɔ sɛ nnɛ da yi pa ara deɛ, Sɛ osuo bɛtɔ Asante Mampɔn nkurotuo a atwa ho nyinaa ahyia koraa no a, Mampɔn kuro no mu ne baabi a dwumadie no rekɔ soɔ deɛ, osuo, bosuo koraa nso sɛ ɛko. Therefore, asɛm yi wo nkyerɛmu ne sɛn? Oh, deɛ ɛdi kan, mɛma, deɛ ɛwɔ mu ni, ɛm sɛ nneɛma bi na, deɛ ɛdi kan no, me, me ne obi reka asɛm a, meka no sɛdeɛ ɛte. Nea edi kan no, nneɛma bi antotɔ yie. Ɛɛ, sɛbe ɛnyɛ sɛ yie ne nyinaa ntotɔ yie, but ɛyɛ a na anka ne papa mu no, anka yɛn akɔmfoɔ yɛwɔ yɛn amanneɛ a yɛdi kan yɛ koraa ansa na sɛbe ebia yɛde ɛɛ nana no bɛ ɛbɛfiri ɛɛ akuraa aba a na anka yɛayɛ. But ɛno no, nti no a wohwɛ ɛyɛ a nsuo tɔɔ mampɔn paa, kyerɛ sɛ na ɛnyɛ asɛm ketewa. Na ne nyinaa mu no, yɛgu so retoto nneɛma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nka mfiri nnɛ nkɔduru berɛ a nananom bɛyɛ yɛn adeɛ sɛ Nyame de boa yɛn na nananom gyina yɛn akyi deɛ a, na nka bɔne biara, nsuo tɔ sɛm biara nyɛ dɛn, na nka ɛmma. Ahaa, ɛno ho dwuma na yɛn nyinaa yɛbɔ ho mpaeɛ na yɛyɛ ho adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa ade no ɛrensi na yɛn nso ɛbɛtumi ayɛ. Ɛnyɛ ade foforɔ, ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ hɔ dada. Ɛɛ, nananom, sɛ ebia biribi si saa a, ɛɛ, wobɛhunu no sɛ tumi nni hɔ. so ate aseɛ ahaa mm. nti saa na ɛteɛ mm. therefore daroma mete wo nkyerɛ mu yi a na kyerɛ sɛ ɛɛ eh, mo gu so a de nneɛma ɛregu fam sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnɛ da yi ɛde kɔsi da bena da deɛ osuo biara ɛntɔ ɛnsɛe dwumadie no saa pɛpɛpɛpɛpɛ na ɛte saa pɛpɛpɛpɛ na ɛte Saa pɛpɛɛpɛ na ɛte. Ná ɔhu sɛ adeɛ no, wo ne sɛbe ahemfo no bi yɛ adeɛ a, ɛduru baabi a, woanhwɛ no yie a, na sɛbe o, ɛkɔ akɔfa animguaseɛ anaa biribi te saa ba. Nanso ne nyinaa mu no, na na yɛn wura a yɛn nyinaa yɛsom no no deɛ, yɛn ahoɔden, because ɛno a deɛ ɛsiiɛ no, sɛbe na ɛnyɛ anikasɛm sɛ sɛbe ɔberempɔn sei da fam na afei ahɔhoɔ firi baabi baabi aba na nsuo regyae gu fam bebree saa no. Nti yɛbɛhwɛ, because ɛyɛ dan a sɛbe kuro no ɛwɔ bi na akɔwie bi. Nokorɛ. So, ha, ɛna baabi a ɛsɛ wɔde tɔ nso wɔamfa anto hɔ a, ɛnyɛ yie. Mm.
Therefore, wadaworo ma yɛnom a yɛn ani afi kakra no deɛ nim sɛ dwumadie yi sei bi saa no, kane no na ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ hɔ yie paa, na ɛnnɛ yi a ase yɛwura abɛɛfo kɔmputa mu asetena mu ne adeɛ no, amanfoɔ hu no sɛ saa amammerɛ ne amanneɛ kane no a mokyekyere osuo ne adeɛ no, ɛnhyɛ da ni hɔ biom. Ɛɛ, saa foɔ no nso, therefore, sɛ na wose wɔn. Ɛɛ, yɛn no, asɛ, da biara meka sɛ, yɛ abibifoɔ no anaa menka no abibifoɔ woka Ghana na kyɛ sɛ eh, abibifoɔ no ɛyɛ ana yɛ yɛmpɛ research yɛ sɛ bio obi bɛtumi atena baabi ɔmmɛn wo da deɛ ɔka koraa wonim ho sɛdeɛ ɛteɛ but na waka asɛm no na sɛdeɛ waka akyea no so ate aseɛ tumi deɛ tumi wɔ hɔ na ɔhu sɛ ɛna pɛ na meka kyerɛ obi sɛ adeɛ bi a ɛwɔ ɛɛ eh, papa biara no yɛwɔ bɔne wɔ enti no ɛnam deɛ nipa bi ɛreyɛ ne nneɛma bi a nipa bi ɛde ɛreyɛ ne sɛbe eh, abɛɛfo ntentan so facebook eh, tiktok ne nneɛma nneɛma sɛbi mm. ebinom de akɔm no ɛyɛ saa ne nti no mhm. ɛnti na bebree adwene wɔn sɛ ɛm sɛ sɛbi ɛɛ eh, biribi saa ɛni hɔ nanso mframa enwu so ate aseɛ mframa enwu mm. ɛyɛ tumi a yabɛto ɛɛ eh, a sɛbi wontumi nsesa biribiara na emom no deɛ wɔn sɛ wɔntumi ani amammerɛ ne ahyɛdeɛ no so a na watena din na ɔhwɛ wo ohun ɔnkɔ baabiara mmerɛ bi bɛdu no ɔbɛsa akɔfo obi foforɔ ayɛ dɛn ɛde namba ɛnti mm. saa nneɛma no deɛ Obi ka kyerɛ wo sɛ ɛnni hɔ a, ɛyɛ toro. Ɛn, ɛnneɛ yɛyɛ abibifoɔ, yɛwɔ nneɛma, na yɛn na sɛbe yɛnhuu so hwɛ. Mm.
Na na wadaworo ma yɛnim sɛ dwumadie kɛseɛ sei no, ɛyɛ a na yɛto yɛn nsa de frɛ mo a monim fam, monim haban, amammerɛ ne amanneɛ kwan soɔ, na mobɛhyia sei no a, obiara rekyerɛ ne tumi, nso wobɛhwɛ mu no, na obi pɛ sɛ ɔde ne tumi tia obi. Ebia yɛka sɛ kɔmfoɔ bi anaa obi a ɔnim fam na firi hɔ reba ɔretie dwumadie no reba a, asɛm bɛn yɛ yɛ afotuo kwan soɔ na de bɛma wo nuanom a wɔnim fam na ebiebie mu sɛ obiara mmɛkyerɛ ne tumi kakra a wɔmfa mmɛbɔ obi fam na ebia akɔfa amaneɛ bi ama. Ɛfɛ de, yɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛtumi boa. Na ɛnnɛ na ebinom susu sɛ akɔm nni hɔ, ebi susu sɛ tumi biara nni hɔ. Sɛ wowɔ tumi bi a ebia wode bɛsɛe biribi a, yɛmfa saa tumi no nyinaa mmoa ano na yɛmfa nyɛ biribi a ɛde mfaso papa bɛba. Yɛno ne yɛn Abibifoɔ yɛ haw kakra a yɛwɔ no. Ɛfiri sɛ, merema wo mfatoho a, wohwɛ mobile phone a, wobusa wo ho sɛ, 'Ɛyɛ ɛde ade nko ara na ɛwɔ mu a ɛɛ sɛbe wofrɛɛ me yi, ankɔsi obiara so? Ɛyɛ me nko ara na ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛsii me so? Ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ na na nananom, sɛbe wobɛhwɛ no, na ebia yɛde wo picture anaa ebia yɛde wo ho biribi akɔ baabi akɔ akɔyɛ adeɛ, yɛse nipa asomasi ebia sɛdeɛ otu kwan ɔwɔ ha ebia ɔyare yɛnkɔfa obi foforɔ bi a ɛyɛ saa nipa no ara na deɛ yɛyɛɛ no ɛbɛma ne ho atɔ no so wate aseɛ nti tumi no wɔ hɔ na obi de ne deɛ ɛyɛ plain ɛna obi de ne deɛ ɛna yɛ so yɛ deɛ no yɛsusu sɛ ɛnyɛ nti no sɛbi o yɛ biribi a yɛyɛ biara no ama obi yɛ biribi koraa sɛbi na ofii sɛ o yare yɛdi kan aka sɛ ɛnyɛ nanso so nyɛ saa na ɛteɛ nti yɛ a yɛbɛ no nyinaa no ntiatia ntiatia nyinaa ne sɛ. Yɛn Nana na sɛbe ɔkɔ akura na yɛkɔgyina no kwan fɛfɛɛfɛ. Nea ɛsɛ sɛ yɛde bɛboa Asante Mampɔn animuonyam bɛba na yɛde nkonimdie aba na yɛbɛkorɔkorɔ yɛn Nana akyi na ɛno akyi no bɔne biara nsi na Nyame no ne Nananom nso bɛgyina yɛn akyi ama sɛbe yɛn abrabɔ a yɛbɔ no ɛbɛtumi atu mpɔn no. Saa na mesrɛ obiara sɛ yɛn nyinaa yɛnhwɛ na yɛmfa nneɛma ntoto yie.
Therefore, Adaroma, eh, mmea mma wo kwan na kɔ home. Yɛnim sɛ dwumadie no, nansa soɔ no deɛ, ɛnyɛ dɛ ne amo so yɛbɛma mo kwan mo di dwuma nti no, yɛgya hɔ na woatumi akɔ home soɔ. Na eh, mmea koraa mefiri ha no a meba hɔ, nti mebaa na agya ma bɛrehwɛ hɔ na yɛadi nkɔmmɔ kakra.